yo ladies and gentlemen welcome again pamako mems television maiziya patinotaura dzese dzakadaro daro maiziya kana ichidzadaro daro ndotaura dzinopisa dzacho dziri kuitikwa mumastreets so in today's episode eh, ndina mukoma futi vedanzo mapabata tokutaura kuti danzo zamanje manje wiki rineri andife kwete wiki rineri Alright, kuside kwangu ikineri maartist edhanzwa auya akanyatsoti o oh. so zvatoda kuti tiite ndezvekuti mukoma wangu edhanzwa ndinoo panapaka toti vangopinda futi nesame style yekuti vasati vazviintroducer vega toti vatange vazviintroducer nesong so my dj are you ready umbotipa one instrument rezim dhanzo waiziya yamani yeah, eh. yoyo
mafero mazaga mayuti since i was born ndaigara kudotito ndisati ndakuziva skiri repageto ndakazorohwa vancho ndapinda mumukoto vakatosiya vandiridza zanikapito ndaive nemari yananga ndakabhenga tichisvika pambare bhazi rikatorenga ndikati yo rega ndimbonotenga ndipo pandakarohwa chiya chinonzi chadonha yaingove bhazi rekudoti tito mbari yese iriko ribhazi rekudo tito ndaingochema riri bhazi rekudo tito but ndakanorishaya bhazi rekudo tito maizia cut the tune my dj so my dj ana kunzwisa ladies and gentlemen dj wangu haasi kunzwisisa ndichamutora uye pana mumbomuona anenge ada kutsiurwa so zvatinoda kuita ndezvekudai ladies and gentlemen e, eh, taakuchipinda muchirongwa so munonzaniko mukoma inini ndonzi mazaga mayut ndo zita remangoma mazaga mayut, mayut. spelling yeah. racho rakamira seka mazaga chai chai weshona weshona uh. Mm. namayut ana m a y u t alright mazvinzwa yeah. mazvinzwa kuti hanzi m chaka yodzokorodza pa m a y u t ndo mayut wacho ndo mayut wacho ari kutaurwa then mazaga mazaga kwete masaga mazaga ladies and gentlemen Nice. Yeah. so youtube zvese zvakatoronga zvekuti izvezvi ndikato munhu ari kutoona anokwanisa kutoenda pamazaga mayuti yo so izvezvi kana uchito- uchitoona enda pamazaga mayuti dj ari kuseka ndichamburitsa muno musekutaura kwandaita so izvezvi kana uchitoona enda payoutube yazaga mayuti maize unozvionera but kana unika doubt don't worry ari muno tinaye mustudio tichaita kuti unyatsobva panapa wakuziva kuti munhu wada unoona akayamira sei so um, eh, zita rekuberekwa ndiani komazisaga mayoti ya zita rekuberekwa ndonzi patrick mashinge patrick mashinge ndo zita rekuberekwa yeah. wakatanga riniko zvemusic mukoma uh, zvemusic takatanga 2017 2017 yeah. wanga wane makore mangani panguva iyo 2017 andine 13 years 13 years 2017 yeah. tiri kuzoona kuti kusimdanzo kune mayangu chakadaro daro ndi munoziva chirungu isu pachishona toziva kuti kune vafanhu vechidiki vari kupisa zvaizvezvi ndo vacho vatiri kutaura nezvavo iwe unozongofungwa pachirungu vanonzi chii so eh, mukoma zaga mayoti yo eh, chii chakaita kuti mufarire music chii chakamotivate yakuti mupinde music Mm, tingangoti vanhu vakaita kuti tizopindawo mumusic Mm. papo tatitori kuprimary and then ndo pa- pandakatanga kunzwa kasong kekwa kekwalady squanda keka kamwe kainzi rudo zvanondiita chichi rudo eh, ah.
so ndiye munhu akandiinspire lady squanda yeah. lady squanda shamwari ka amene ukanhau kuzvinzwa wakainspire vanhu vakawandisa waiziva so ndina mukoma mazaga mayoti vakainspirwa nekasonga kerudo rwanondipa wanga uri murudo here Ah, ah, panguva yachona haachachirwa pfana ungochiromamchirwa pfana Eh, ah, mangoma ngoma iroro ndo rainatsondinakidza alright ya saka let's kwana nenyaya yengoma iroro ndiye akaita kuti unyatsofunga kuti Eh, apa ndakatanga kunzwa ngoma iroro ah, ndoba ndakatanga kuita se kutanga kungoimba upa ndaitomboimba yevamwe alright Panguva ko yacho. kupinda mustudio wakatanga rini Ah, zvestudio tatozotanga toti 2022 2022 yeah. ndopa wakatanga kuzopinda mustudio yeah, takazotanga studio so far une masong mangani ko masaka ah, so far masong tingati zvekuma 25 masaga ne 25 yeah. masong esaka toupload kwayoutube atikutaniza kana kuti ya yeah, mamwe aripo Alright. Yeah.
Kune masong 25 uh, ndisikuziva kuti kune mangani but enda izvozvo unozonera kuyoutube kwamukoma uh, saga mayuti yeah. unozonera masong ari ikoko so maplatforms enyu akamira sei ya kungo just kungosiye chakuti mazaga mayut zw kwese kumaplatforms yeah, ese yeah, twitter chakuti chakuti right kuenda kufacebook page unolike unokomenda wese zvauri kufunga iwewe ndio unozviziva saka mukoma mazaga mayuti isitsananguriwe kuti muchitanga zvanga zvakamira seko kumamusic ah, tingangoti pakutanga kai zvava zvakatooma zvekutoti kana kupinda mustudio chaimo papakatoipa papakatoipa ndosaka takati nonoki takatanga 2017 but marecordings azotanga chii zvekuna 2022
maproducers vari kubatai zvakanaka here pamune muchienda kumastudios kwavo vamwe zvavo but eh, maproducers anoti nitsi especially usati wane mbiri mm. zviri nani zvonetsa vanotoda pane paitoda paine mari chaizvoizvo maproducers chii chamuri kuita kunzoko please musadaro vamwe wacho unoona kuti enda utoshanda ke but song yorega kubuda manje yatega kubuda yeah.
maproducers musadaro musadaro guys musadaro musadaro mese tiri kusapotana kana uchiti umwe munhu auya kusaiti kwako udaro aufanira kudaro because hauzive pamwe song yake iyo ndo ichazoita kuti uzikanwe mese so ndo ma zviri zvinodhodza tambo ya yeah, ipapo ipapo yeah. orit ko vabereki nemashamwari enyu vari kuti kudii nazvo zvemusic ah. vari kusapota here kana ya vatoripo pakungosapota kuti chii chingorambai muchiita sei mazaga mayuti chingorambai muchipusha alright yeah.
saka kuri zviro zvinji yekuendera kumberi munoiwana kupi motivation munoiwana kupi kumukuma mazaga ya tingangoti
nezvatinoonawo vamwe right. va, pavanenge vave nelevhu ravo hmm. and vanoita kuti tirambe tichiita sei tichienda tichipusha tine shungu Alright. titoda kusvikawo palevel rakaitawo serana master age Mm. nana ja master yeah. Ana Jah Master. so ndiwo vanhu vanoramba vachitipa ka motivation Alright. Ndo vanokumotivate kuti muende kumberi. Yeah. Alright. Eh, ndapi maartist amunoshuvira kushandidzana nawo? Eh, atinoshuvira kushandidzana amunoshuvira navo.
kushandidzana nawo mabig or maupcoming. Ah, vanhu vakaita sana freeman yeah. free money ana mkoma wingidi alright kafa ivavo alright ana mkoma kilati ando andine ishuri yekushanda nawo yekushanda nawo yeah. alright andizivi kuti pamwe video irogona kusvika nekwauri mkoma freeman na gafa maizia e, eh, na matumwende na mkoma kilati na mkoma kilati yeah. kuno kune munhu wenyu anodawo kuzokumbira anodawo kuzoshanda nemi in future maiziva so zvachaita ndezvekuti e, eh, andinoziva kuti vanhu ava kuti vashande newe vanenge vatomboona kuti zvinhu zvacho zvauri kuita zvinobatika eh, here saka zvatoda kuita ndezvekuti madj uri padhuze neinstrument here yeah. timbonzwisa mukoma japresa mukoma wingd mukoma kilati gafa the president maiziva kuti vanyatsonzwa kuti munhu wavada kuzoshandidzana na akamira sei so yeah. give me the tune my dj

barire kode ngoma handirese pasina porishi isusu ngoma toita vanishi ndidhanzo chakinoris ndine atire kuperisi saka ndinoti wadis ndichangoimba svika vanditora vamutarisi ndinoda vanditende handidi hwereshende pabva zino pane vende kudunhu rekwa pende kune sabhuku mangwende voda vanhu kudaro nonzwa bhero kuti ngende yo Kati juni DJ, amani. Amani. Eh, so zvatida kuti tiite ndezvekuti eh, ndofunga mazvinzwa so zvatida kuita ndezvekudai so mukoma zaga mazaga mune mavideos here amakashuta eh, tingangoti pamavideos ipapapa ndo paari kuti netsei pamavideos chii chiri kunetsa mari dzekuti tikwanise kutorwa mavideos ndo dziri kuti netsei but tiri kutarisirwa kuti pamberi ipapapa alright chagadzirisa pa panyaya dzemavideos panyaya dzemavideos so yeah. ladies and gentlemen ndoda kuti ndikubatsire ndichibatsira mukoma vangu masaga anditi yeah. e, tinogara tichitaura panapa kuti kana uchida mavideos uchida maphotos maiziya pamuchato uru pamaroro panhamo tinouya kwese ikoko kwamunenge muri munongotibata panhamba dziri paskin apo tinoita any type yevideo rese ramunoda kana ndichiti any type ndiri kutoreva any type izvezvi rauya mupfungwa dzako ndo rimwe racho ratiri kutotaura nezvaro iroro so mukoma mazaga mabatsirika handiti panapa tino ndo zvatinonyatsoita nezvazvo semavideos izvozvo mapabata so mukoma mazaga ah, urongwa hwenyu hwakamira seiko muri kuona muri kupiwa nemangoma ah, nemangoma ah, tiri kuona tienda kumberi oh, muri kuona maenda kumberi kumberi kupi ko tikuona tatozosvikawo level ratiri kushuwira ramuri kushuwira zvaizvezvo eh. aiwa kwese kunosvikika mukoma zaka handidi kunyebera so mukoma zaka ndari mm. mashoko amungade kupa kune vechidiki maererano e, nekushanda kwenyu kwamunoita maererano nemusic e, ndingangoti chandoziva nje kuti kune vamwe vatoriwo sezvandiri vari kutozamawo kupusha but zviri kuti chi zviri kuti remei saka ndongoti chi harambai makaita semakashingirira chi zvinoita
panyaya dzemadrugs ah, panyaya dzemadrugs tongoti zvinodhaka hazviiti ah, amubati zvinodhaka aiwa isusu yedu hatibati aishuwa ya serious vati vari shuwa kuti havabati zvinodhaka mino ndomaonero yenyu ladies and gentlemen aiwa ndozvatisingaiti oh, hanzi namukoma mazaga tibati zvinodhaka yeah. right. so mukoma mazaga uh, pane last question andichazokubvunza e eh. last question andichakubvunza but eh. ndisanda yeah. kubvunza last question eh. ndoti yeah. mumbotitsenurira kamwe kasong yeah. maseconds yeah ndova ndiri doti mungotsendura kasonga maseconds ndokubabata yama so my dj yeah. ndipe one tune rakaipa toti tingomhanywa nemaseconds yeah.

uh, last question andandichitaura nezvayo ndeyekuti yeah izvezvi chii chamunoshuvira kuti chinge chiri paground zvamanje chiri paground ah, chandinoshuvira kuti ndigova nacho tongoti masponsors masponsors e, ndikaona vanhu vanokwanisa kuita se kundibatsirawo pakupusha music mm. panyaya dzefinance apa right. ya yeah, ipapo nemanagement nemanagement zvinhu zvikuleka management yeah. zvokuti izvi izvi handiti yeah. lets say takupai mari yamuri kuda munokwanisa kuishandisei ndikanzi ndawana mari yandiri kuda eh, muri kuda tombo izvezvi muri kuda mari
kana millioni orit zvatoda kuti ite panapa ka eh. ndizvotoda kuti munyatsotsanangura mashandisiro amunoita mari yanoda kutata makanzi 1000 iyi eh. bam background munoishandisa ya ndiriseni angu ndikanzi 1000 background ka first thing ndinobatawo mastudios ani anokwanisa kundiendesawo mberi then nemavideos ndotsvagawo macolab collabs nemamwe maartists mamwe maartists ipapo alright so yeah. masinzwa zvinoshandiswa 1000 namukoma mazaga yeah. so kana ri first time yako svika pana please do to subscribe like comment and share maizia musingakanwe kuenda kuyoutube wamukoma mazaga muno commenta muno likea moshare kune zvinhu hobho zvirikovo so kana wanakidzwa namukoma mazaga please kana uchikwanisa kusponsa sponsa mukoma mazaga neanything chaunokwanisa kusponsa nacho as either mari yekustudio or kustudio kwacho amen whatever zvaunokwanisa kuita ndo unoviziva so ladies and gentlemen pana ndo paperera show yedu god bless you we love you muve nesondo rakanaka oh.